א גוטן אויבן רבותי און שלום עליכם צו די צו די אלע נייע מענטשען וואס וואטשען די שיעור פאר די ערשטע מאל, און פאר און אויך א שלום עליכם צו אלע אלע מענטשען וואס וואטשען עס יעצט ברוך השם פאר אפאר חדשים און מען האלט מיט די שיעור, מיין נאמען איז דני שווארץ און עס איז מיין זכות צו געבן די שיעור אדער הלכות טבילה שיעור צוויי מאל א וואך, מען גיבט אויך די שיעור אויך אין ענגליש חוץ אידיש אוודאי. און די גאנצע תפקיד פון די שיר איז צו מעורר זיין די עולם אז מען דארף זיין שטיל ביים דאווענען און צו קומען אין צייט צו דאווענען און נישט אויסגיין פריער און צו דאווענען ווי א מענטש און נישט אויסלאפן פרי אזוי האב איך געזאגט ברוך השם מען האט שוין געטון די שיר שוין אפאר חדשים שוין און ברוך השם עס גייט אן ווייטער טאג איין וואך אויס טאג איין טאג אויס אויכעט. איך וויל אויך זאגען די עולם אז בעז השם אין די זומער וועט די שמות שוין ווייטער אנגיין בעז השם, לאו דווקא אין די זעלבע סקעדזשול וואס איז געווען אין די גאנץ יאר, אבער לכל הפחות וועט מען זוכה זיין צו זיין צוויי מאל א וואך א אידיש שיעור, ס'קען זיין מאנטאג אדער מיטוואך, וועט מען זען וויאזוי די סקעדזשול ארבעט אויס, אויך וויל איך נאכאמאל מעורר זיין די עולם וועגן די איימאליגן קבלה קאמפיין וואס קרן טויס וואס יום טוב טוט יעצט, און מען קען געווינען איין מיליאן דאלער, ביז א מיליאן דאלער פאר די פאר די בית מדרש, פאר זייער בית מדרש, פאר מער אינפארמאציע גייט צו ktyt דאט ארג, נאכאמאל ktyt דאט ארג. מען האלט יעצט אין סימן ט ו, סעיף ח', געטוהן שמחות ת ס אין י ט די וואך, ת ס איז א קליינע קליינע סעיף, נאר איין שורה, סאו מען טוהן מיט שם דריי סעיפים די וואך, אקעי סעיף ח ס האט מען אנגעפאנגען, מען האט גערעדט אין די אנדערע שיעורים וועגן די וויכטיגקייט צו מיטהאלטען מיט מיט זאגן קדיש, אויך האט מען גערעדט דארף מען זיכן דארף מען מעורר זיין צו וויסען אז זיי אויסהערן יעדע ברכה באזונדער און אויך יעדע קארעזש באזונדער זאל זאל זיי הערן אויך גערעדט וועגן וועגן שטיין ביים קדיש דא איז דא שטות וואס דארף מען דארף מען שטיין ביים קדיש אויכעט סאו מיט יעצט מיט יעצט מיט דעם גייען מיר יעצט צו סעיף ח' לאחר שמע שיך קיבל א שיך ציבור חצי קדיש נאך די חזן האט געזאגט די האלב קדיש נאך השתבח אוי מקור רם ער זאגט מקור רם און אויך די קול ברוך איז שם מבורך געבענטשט אייבערשטע דאס איז געבענטשט ער ציבה אוין אין ציבר ענטפערט ברוך שם מבורך און אבוהד געבענטשט אייבערשטע די איינציגסטע וואס איז אבער אייביג מאכן שיכות ציבור חוזר ווען מיר גייען מקיים חז ל אויך אז דאס איז דער בעצם ברוך שם אויך אין רוהט שלא יוצאת אז מען מן הקהל זאל נישט זען אז עס איז נישט אינקלודעד פון די פון די חבירה שומע ברכי וואס זאגן צו זאגן אז צו זאגן אז צו אנדערש בענטשן די אייבערשטער ווי איינער מבורך ער אליינס קען נישט בענטשן אוודאי ער איז

זאגט נישט צוריק אומאיין פאר די פאר די ציבור. ס'דא געוויסע מנהגים אין גדר אז אפילו די חזן, כ'ווייס נישט צו וואס ס'איז אמת אדער נישט, ס'קען זיין די חזן זאגט נישט ברוך שם אויך אויף א ווארט, דאס האב איך געהערט אין אנדערע שולן, אנלעס מ'זאגט עס שטילערהייט, דאס ווייס איך נישט, אבער ווען שוין מיר רעדן וועגן דעם אין די אנדערע ספרים מיט שם אין די שפעטערדיגע שיעור מיט אייבערשטנ'ס הילף אין א שליח ציבור מעריך ניגון ביי ברכי יעצט די מחזן איז מאריך מיט א ניגון מען זאגט ברכי איז א שם מבורך ווען ס'קומט צו ימים טובים בין איך די חזן איז מאריך אביסל מיט די ברכי נישט נישט אויף א שבת אבער זיכער אין ימים טובים. אמר כל יתברך, דער ציבור זאגט די ברכה פון יתברך, וואס וועט די קליינע ווערט האבן זייט. ואין לומר אלא בשם בשם מנגן, אבער דאס קען נאר געזאגט ווערן נאר מיט ווען די חזן זינגט. אויך געשומער טייבעס, אבער ווען ער זאגט די בעטער ברכי, לוימען כלים, דער ציבור זאל גארנישט זאגן, אלא ישמעו מה שיאמר, אבער זיי זאלן אויסהערן וואס די חזן זאגט, אף מי שלא ישמע מן השיח ציבור, אפילו ווער עס הערט נישט אויס פון דער שיח ציבור, ער וואקט אריין ער ברכט שם מבורך, שם ברכי, מען זאגט ברכי, אלא שמע שהציבור עונה בריך, אויב ער הערט אז דער ציבור זאגט שוין בריך, שם ברכי, שם ברכי, יוכי גאם הי ד עשי מוהם, מען יוכי ה ענפערן מיט זיין מן הציבור, עיין עא רבה סימן קכמ ט סעיף קטן ט. און עיין עא שרייבט דאס הלכה אז ווי און ער האלט אנדערש ווי די מגן אברהם וואס זאגט אז אין די פאל עיין זאל ענפערן אן עיין און נישט מיט ברך. דאס איז די קעי אבער אבער אבער די קעי די קעי אין די בי הלכה וואס שטייט דארטן און מישע ווידער שטאפט אבער איינער איז איף טאמער מען האט נישט געהערט די ציבור'ס ענפער ביי נאר ביי די חזנ'ס זאגן איבער ברכי זאל ער אויך אויס זאגן אויס זאגן חז ל זאל זאגן אמן סי' טז סי' טז הקדישה שביוצא ווען עס ווען די קדושה וועגן יו ווען יצא אור ווען חושך נאך נאך נאך דעם יש האדע אמר בציבור זאל זאל עס מיט שיינקייט צו זאגן צוזאמען מיט די ציבור זאל זאל גרייט אין לעצטע וואך אין סיב זיין ווי מער אפשר טאמער עס איז מעגליך און גאם יחידס קען זאגן אז אויך האט יחידס אויך האט און די הלכה גייט כפי אז מען האלט אז אז די קדושה איז נישט אזוי אזוי הייליג אזוי אזוי ווי מ'האט גערעדט וועגען וועגען הייליגקייט וועגען מו ה ביי א מנין. פארוואס? ווייל זיי זענען ווייל זיי זענען מ'זאגט נישט ממש דעי די שבח פון די אייבישטער אבער ס'איז רילעיט צו די קדושה וואס די מלאכים זאגען אבער ווען מעגליך די ערשטע ערשטע אפיניען זאל זאל מען זאל מען טאקע זאל מען נאכגיין מי שביעי זאגט אז ווען מען ווען מען זאגט די קדושה אן א ציבור אבער זאל מען זאל עס טאקע טון מיט מיט א מיט א מיט די מיט די מיט די כוונה און א וועג איינער וואס וואס ליינט די פסוקים פון א נביא סיף איד נאך איינס און עיין בית הכנסת רק מי מצומצם ווען ס'האט מען זיך ממש ממש א עקזעקט מנין פון צען מענטשען, אסור לכל אחד מהן יוצאת, ס'איז אסור פאר עני מענטש ארויס צו גיין פון די מנין, אבער יוצא נאמר איינער וואס גייט יא ארויס פון די מנין, די פסוק שטייט אין ישעיה, ועוזב השם יכלה, איינער וואס פארלאזט די אייבערשטער וועט נעלם ווערן. כבוד משבירה, דאס אויך גייט אן איינער וואס איז געדרייט מיט די מנין, למשל טאמער ער האט איז צוזאמענגעקומען מיט נײַן אנדערע מענטשען פאר ברכי, ער דארף נישט בלייבען פאר די חזן'ס איבערזאגען פאר שמונה עשרה, וואס איז א סעפערע זאך, אויך טאמער טאמער ער איז געווען ביים אנפאנג ווען ער שכח זיין שאץ, ער מוז בלייבען ביז סוף ביז ביז די גאנצע קדיש. אזוי ווען מיר זעהן באלד שבאלד לפני סוף אבל לייק שעיר מנין עז לאנג עס קען עס מוז זיין כאטש א גראם מער ווי זעקס מענטשן אויף עס איז ענין של שכיב ואסורה ב חלק מוז זיין אנפאנגען מיט צען אזוי ווי דעם ומיסחר שיך צוביי דאכצעך איז עס פילער מחר זענען אנגעהויבען כזאל זיך שאץ ער גייט צעהן מענטשען, געב מיך אזוי סקאלד תפילה, איך קען ענדיגען די גאנצע זאך, אפילו אן די מנין. געב מיר קדושה, ער מעג אויך קדושה אויכעט. גם אומר קיים קיים עשני בחיי ברכו, מען קען אויך זאגען אין קיים קיים עשני ווי מען זאגט ביי ברכת כהנים, ווען ס'איז נישט דא קיין כהן אין די מנין, אדער אין חוץ לארץ וואס מען זאגט דאס בשחרית יעדן טאג אין די אשכנז מנהג. אבל אין קיים נושאין כפיים אבער קיים טוישט נישט קיין יחוס קיינעם טאר מען עס נישט אין קיין מנין גם אין מקדש לאחר שמונה עשרה מקדש וואס גייט גיין נאך שמונה עשרה טאר מען אויך נישט זאגען טאר מען עס נישט אין קיין מנין קען מען אין ימים אחרים אנדערע ענינים קאך כסא בחודש בימים אחרונים זאל איך האבן מוחל זאל איך האבן דאס דער דער פרי חדש א געפיל אנדערע אחרונים זאל איך האבן מוחל אבער כפי דער רמא די גאנצע קאדער שלח שמערעסע קען מען יא זאגן ווייל ס'לייגט זיך דא אין דעם א א א תפילה וואס גייט וואס ס'גייט קבל צלו ס'ער יסוין זאל די אייבישע זיין מקבל זיין די שבחים און און אנדערע זאכן זאל זאל אנגענומען ווערן, דאס הייסט נישט אז אן אנדערע חלק אין אין דעם אין די תפילה, אויכעט די האלבע קדיש וואס גייט נאך שמונה עשרה און נאכדעם קומט דאס קדיש זאל מען קענען אויך זאגען עני קדיש נאך עליני קען מען נישט זאגן אן מנין, אפילו עס איז נישט געווען צען מענטשען, ווען מען האט געזאגט אלייני, עס מוז זיין עס מוז זיין צען מענטשען ביי אלייני ממש, ווייטער ווען עס חילו די קענסט מיט תורה ואסורה, אנגעהויבן ליינען ספר תורה מיט צען מענטשען, גאנצע מקצה צען מענטשען זענען אויסגעלאפען, גמ' סקריא קען מען צי ענדיגן ליינען, אין די האבען קאלעדזש איז געזאגט געווארן ער זאגט נאך נאך דעם ווען מען ליינט די תוספות תורה אבער ביי איינע ספרים און מען קען נישט צולייגען אנדערע אנדערע עליות דאס איז וועגען שבת און יום טוב גיי אין כהן למפטיר קען מען אויך רופען איינעם פאר א מפטיר אלא אחר שהם מנגן קריאים קוראים קורא ספר תורה, אבער דער לעצטער פון די פון די נאמ פון די פון די נאמבער מוז מען מוז באגריפן ווערן מוז עס זיין זיבן מענטשן, קען מען זאגן די הפטורה אבער לוי' ברכות אן די ברכה פון הפטורה, דאס הייסט מ'איז מ'איז מ'איז א מנין פאר הפטורה מ'איז א מנין ביז פאר צו צו מוסיף זיין נאך עליות.

מ'האלט יעצט יעצט פרק יד א' אין די ספר תפילה וויט מינינג וואס מ'זאגט עס אין אידיש. די גמרא, מסכת ברכות, זאגט אז די צוואה פון דעם בית המקדש איז געווען קרבנות, אבער היינט איז נישטא קיין בית המקדש, סאו די תפילה נעמט אין די פלאץ פון קרבנות. פון די צוואה פון משה רבינו ביז די צוואה פון אנשי כנסת גדולה ס'איז נישט געווען קיין קיין קביעה וואס ווי אזוי מ'דארף דאווענען, יעדער מענטש האט געזען וואס וואס ער וויל, ביז היינט שכנס געווען בסך הכל געווען שמונה עשרה, אזוי ווי אזוי ווי מ'זאגט היינט, זינט אזוי ווי ס'איז א תפילה איז איז אין פלאץ פון קרבנות, מוז זיין ממש דאסער צו מאכן זיכער א תפילה ש ווייזט וועגן די פראסעס פון געבן קרבנות. ס'איז אויך וויכטיג צו האבן כוונה און צו לאזן גלייבן האבן די תפיסה די תפיסה צוזאמען אין שמונה עשרה אזוי ווי די קראים האבן געטון ביי די קרבן איינער זאל האבן א סעט פלאץ פאר תפילה אזוי ווי ס'איז געווען א סעט פלאץ פאר קרבנות איינער זאל אנטון שיינע היי קלינג א שיינע גערויבטע מלבישים אזוי ווי די כהן אויס אויס אויס די שיינערהייט מיט דעם מיט דער ביגער קענער שווארצער דאס איז געזאגט געווארן אין שחורח אויך אין אורח חיים די קרבנות אין בית המקדש זענען זייער זייער וויכטיג דער בית המקדש איז געשטאנען מיר האט געוואלט ברענגען א קרבן דאס איז ספעשעלי אמת איינער וואס וואוינט אין חוץ לארץ און האט נישט קיין דירעקט עקסעס צו דער בית המקדש יעצט קען איך מיין קבלות די בעט די בעט די איינציגסטע זאך וואס האבן יעצט איז תפילה די מערש תנחומא אין די גמרא זאגט ברכות זאגט אז תפילה איז איז איז סאך סאך מער ווי קבלות די צייט פון בית מקדש האבן איינער געזינדיגט בשוגג ער דארף ברענגען ער דארף ברענגען קרבן חטאת אפילו איינער וואס וואס וואס וואוינט ווייט אוועק פון בית מקדש דארף ברענגען דארף דארף פארען צו ברענגען א קרבן, וועמען קרבן האט מען געברענגט פאר די פארגעבען פאר די זינד, היינט איינער קען וואקען צו א שול, לערנען זיין הויז, און אויסגיסען זיין הארץ צו די אייבערשטער אין תפילה, דאס איז אין פלעיס פון א קרבן, איינער וואס טוט נישט די געלעגענהייט אזוי ווי זאל עס זיין, איז ווייסט דער אייבערשטער ער איז נישט געבאדערט ביי די זינדיגען, מען דארף נישט קומען צום בית המקדש געבן א קרבן פאר צו מכפר זיין, דאס איז ממש אז מען ווארט בזה בזיונות, ווייל אונז דארפן מכפר זיין פאר אונזער זינד, און דאווענען מוז מען נעמען ממש מיט ערנסטקייט. ס'דא פוסקים, ס'דא ספרים וואס האבן געפרעגט, ס'דא אז זיי האבן א גאנצע שמועס צו תפילה איז א מצוה אדער נישט, און יעדער האלט אז ס'איז דא סאך מצוות וואס זענען מקיים קדמון ש ברענגען קרבנות, פארוואס איז תפילה סאך מער בעסער? תפילה וואס איז בעסער ווי א קרבן איז דאווענען פון די טיפעניש פון די הארץ, און נישט א תפילה וואס איז מ'דארף זאגן יעדן טאג. אזוי ווי כוונות כאפן פאר זינד, תפילה אויכעט, אבער תפילה איז אסאך מער שטערקער ווייל דאס איז מכפר פאר פאר די זינדיגען, טוט נישט במזיד, די מדרש תנחומא זאגט אז היינט איז נישט קיין לוי, נישט קיין כהן, אין די בית המקדש, נישט קיין קרבן אדער בית המקדש, און נישט קיין מזבח, באט נאר תפילה, ווען בית המקדש איז חרוב געווארן, דער דער שאר פון תפילה ווען זיי וועט זיי געווארן צוגעמאכט צו קריב מסכת ברכות אויף לאנדא בית און בית וואס שוין געווען מאכט סענס צו עפענען דער דער דער שארן פון שמאי פון תפילה ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן אז יעצט נישט קיין קרבנות מאן נאר תפילה יעצט ווען אונז זאגן אז אז אז די שורם זענען צוגעמאכט דאס מיינט נישט מעגליך צו עפענען אזוי שנעל עס איז אבער זייער שווער, זיי האבן געטון אין די בית המקדש און האבן געווארט אז די אייבערשטער איז איז מער און מער אבוויעס. די מדרש זאגט אז איינע פון די פינף זאכן די געבן מער נגילה מענטשן מענטשן איז פילן פון כלל ישראל. ס'איז נישט נישט די גרעסטע זאך ווי תפילה. רש י זאגט אז תפילה האט זייער גרויסע כח ביי צדיקים, ער קען טוישן מענטשן דין צו מענטשן רחמים. אויך נאך מער דאווענען א לאנגע תפילה איז איז געווען פאר פאר אריכות ימים ושנים טובות קרי מסכת ברכות דף נ ד עמוד ב' דער רמב ם הלכות תשובה זאגט אז וועגן אונזערע זינד ס'קען זיין אז גזירה אויף אונז און דורך תפילה קען מען טוישן די גזירה מ'זאל נאר געהאלפן ווערן טאמער מ'פרעגט פאר דעם. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דף דף נ ב סימן ב אז תורה איז סאך שטעקער ווי ווי מעשים טובים. סאו זאגט אויך אז אז מען איז דא א שווערד אבער איינער איז האלץ איינער זאל זיך נישט צוגעהאלטן פון דאווענען פאר רחמנות. אויך האט די גמרא אין מסכת נדה מען זאל לערנען סוף אין סוף שס, זאגט ער איינער וואס ווינטשט צו באקומען זיין קלוג און רייך, זאל דאווענען צו די אייבישטער וואס גיבט חכמה און אויך רייכקייט, אוודאי אונז מוזן לייגן אונזער השתדלות, אבער אונזער השתדלות וועט נאר העלפן דורך תפילה, וכד המקח קה קמח זאגט אז די עיקר כח פון כלל ישראל האט איז תפילה, דאס איז ספעשעלי יעצט אין די צייט פון עיקר פון די משיחה, פאר משיח קומט, אין די צייט די עיקר זאך וואס דארף אונז ארבעטען איז תפילה, דאס מיינט נישט אז די קאנסעפט פון תורה איז איז סאך מער ווי אלע מצוות, גיי נישט אן יעצט, אבער עס דארף א געוויסע פלאץ, א געוויסע צו מאכן א שטערקערע דגוש אין תפילה. דער חזון איש זצל זאגט עפעס ווי אויך די משל ר' משה וואלפסאן זצל קען עקספלעינען די זאכן, א מענטש איז געווען קראנק, ער האט פארלוירן זיין אפעטייט, די אפעטייט ווען ווען ווען געט גאנג צום דאקטער דאכטער האבן געהייסן נעמען א מינע מענעצין זאגט איך וואס זיי ווייעך איך דארף ברויט אין פלייש צו מאכן מיך שטארק די מענטש זאגט ווער געסט מיך די מינע מענעצין איז גערעכט דאקטער די דארפסט ברויט און פלייש, ווייל יעצט האסטו נישט קיין זאך וואס קענסט פיל עסן יעצט, דיין זאך וואס גייט וואס גייט דיך ברענגען די די צו קענען עסן איז דיינע פילן, לערנען תורה איז די מעין זאך צו צו זיין סאסטענען, עס איז די מעין זאך צו געבן שפייז פאר אונזערע נשמות, ביי די צייט פון דער עיקר זיין משיכה. דער זייער דער דעזייער צו לערנען איז נישט איז זייער שוואך וועגן דעם דארף מען עס אויך אויך תפילה איז א מעדעסין צו ברענגען מער צו ברענגען צוריק אונזער כח פון תורה און קדושה דער חזון איש זאגט אז תפילה איז די איינציגע רפואה אונז האבן אין אונזערע דאן מענטשן קוקן פאר אלע מיני סגולות און צו גרויסע גדולים און רבנים וואס זעען נישט אויס אז די גרעסטע סגולה איז תפילה און האבן בטחון פון אייבערשטער. רב סאדוק זאגט אז די מעין זאך פון תפילה איז פאר איינער וואס זעט וואס ער פעלט און ער דאווענען מיט מער ערנסטקייט. אויך די חילוק צווישן א לערנען תורה און דאווענען איז ביי לערנען תורה די מער ער האט מער ער ווייסט אבער תפילה די ווייניגער ער האט די בעסער תפילה גייט זיין חיים וויטאל זצל זאגט אז נישט נישט קיין וועג צו צו קענען פראבעלי צו קענען איבערזיגען די יצר הרע אן תפילה. וועגן די כח וואס תפילה איז אזוי גרויס, די עצם הויז אויך איז זייער גרויס. איך וואלט געוואונטשן אונז צו קענען צו קענען פייטן עני נסיון אין לעבן, מיר מוזן ציען דורך תפילה. און און צום סוף, דער אייבערשטער טוט נישט געבן טוט א דער אייבערשטער טוט נישט געבן די עביליטי צו דאווענען פאר אים. א יומען קעניג געט נישט אויס סימפלי ווייל ער קומט צו אים ער באקומט אסאך בריוון מיט בקשות און ער ווארט און מען וועקט אבער די אייבערשטער האט א גרויסע חסד ביי געבן ממש א גרויסע זכות צו דאווענען דריי מאל א טאג צו אים אפילו אז מ'איז ממש לא יאמינ'ס די אייבערשטער געט אונז א גרויסע געלעגנהייט ווייל רחם האבן נישט די עביליטי צו זאגן שווארצע דאווענען זיי אזוי ווי אונז. אַמ זײַן דאַרף זײַן פֿאָרטשענעט. מײַנער טראַכט װעגן דאָס, ער דאַרף אַ מיר דאַװענען די װעג, װי אַזױ מיר דאַרף צו זײַן. אַ מענטש האָט דאָס זכות צו דאַװענען געהעריק, ער זאָל אײַנזען, עס איז אַ מתּנה פֿון דער אײבערשטער. צו זען דעם משל, דער בעל-שם-טובֿ גיט דער פֿאָלק משל. אַ מענטש װאָקט צו אַ צו אַ פֿרוכט-סטאָר, פֿרעגט דער דער פֿאַרקױפֿער, טאָמער דו מיר גיבסט עסן גוט, זאָגט דער דער פֿאַרקױפֿער, טעסט איינס, די קויפער האט עס ליב און ער טעסט עס, ער איז טועם דערפון, ער פרעגט פאר מער פרי פרוכט, פרי גרעיפס, זאגט די פארקויפער, איך געב דיר איינס פאר פרי, די מוזט קויפן די איבריגע, די אביליטי צו קענען טועם זיין די שאנקען פון תפילה איז א מתנה פון די אייבערשטער. דעם וויל אמש דעם איינער וויל מער ער מוז ארבעטן אויף דעם געוויס לייבי זאגט אז איינער וואס מאכט א בקשה צו אייבערשטער זאל אנקומען צו אים אז איינער וואס פעלט זאכן פעלט זכותים און מעשים טובים אז ער פארט צו איינער וואס קומט שוין וועל וועל באקומען אייגענע זכותים איינער פרעגט פאר ממש רחמנות אן סומך זיין אין זיין זכות, זיין זכותים, גיי איך איר קעגן געבן אזויפיל שפע ברכה והצלחה, אבער ווען איינער פרעגט איבער די אייגענע זכותים, גיי איך איר אדער געבן כפי זיין זכותים. וואו! זאל דער אייבערשטער העלפן טאקע אז מ'זאל טאקע האבן דעם זכות צו קענען שטארקן די ענין תפילה, און דער אייבערשטער זאל טאקע העלפן אז מ'קען טאקע מענטשן זאלן טאקע וויסן ברענגען די שיעור זאגן מענטשן וועגן די שעיר טאקע, עס איז ממש א געהויבענע זאך די שעיר, און מען מוז טאקע זאגן מענטשן וועגן דאס. סאו, לאמיר גיין, עס קומט זומער יעצט, מענטשן פארן ארויף צו קעטסקילס, אדער דיעל, אדער אנדערע פלעצער, זאג מענטשן וועגן דעם שעיר, און איך האף אייבערשטער'ס הילף צו קענען גיין ווייטער מעלה עין און דעם מענטשן ווייטער א גוטן טאג, זיי געזונט.